Matthew nine. Jesus enter boat come cross go im hometown for di oda side. Some pipo come bring one man wey no fit waka come meet am. Wen Jesus see as dia faith strong reach, e come tell di man wey no fit waka, My pikin, make you no fear, God don forgive you all your sins. Den some law teachers come dey tok to demsef sey, See as dis man dey challenge God! Wen Jesus know wetin dem dey tok, e come ask dem, Wetin make una dey think this kind bad thing for una mind? Which one easy pass to talk I forgive you your sins or stand up make you waka? But make una know say man pikin get power for this world to forgive people their sins. So e come tell the man wey no fit waka, Stand up, carry your bed make you dey go your house. Then the man stand up come waka go im house. Wen di pipol si wetin happen, fear catch dem well-well and dem kon begin praiz God wey give dis kind pawa to human being. As Jesus komot from der, e si one man wey na name bi Matthew wey sidown for where dem for dey pay tax. Jesus kon tell am, Follow mi! At once, di man kon get up follow am. As Jesus dey chop for Matthew house, many tax collectors and sinners follow him and him disciples dey chop too. When the Pharisees see wetin dey happen, dem come begin ask the disciples, Wetin make una teacher dey follow tax collectors and sinners dey chop? When Jesus hear wetin dem dey talk, he come answer dem, Person wey well no need doctor to cure am, But na who no well need am. Make una go learn wetin dis world mean, Na mercy I want, no be sacrifice, Because na sinners I come save, no be good people. John disciples come meet Jesus come ask am, Why e be say we and the Pharisee people dey fast every time and your disciples no dey fast? Jesus answer, People wey come marriage no fit mourn if the man wey dey marry dey with dem. Abi e dey happen like dat? But di day go come wen dem go take di man wey dey marry komot from where dem dey, dat time dem go fast. Nobody dey take new cloth pash di old way wey dey for old cloth, becos where dem pash for di old cloth go tear more and di hole wey go dey there go big pass di one wey dey before. Nobody go pour new wine inside old wine bag, becos di bag go burst and di wine go pour troway, den di wine bag go tear. Na dis make dem dey put new wine inside new wine bag, so dat di wine no go pour troway and di wine bag no go tear. As Jesus dey tok dis tins, one oga come kneel down for im front sey, My daughter just die, make you come touch am and e go wake up. So Jesus and im disciples come follow am. One woman wey blood dey rush comot for im body for twelve years come come Jesus back, den e touch im cloth corner. Becos di woman don tink am for im mind sey, If I go fit touch im cloth corner, I go well. Wen Jesus turn round see di woman, e kon tell am, My pikin, make you no worry, your faith don make you well. From dat time, di woman kon well. Wen Jesus enter di oga house, e see pipol dey play music and plenty pipol dey make noise for der too. E kon tell dem, Make evribody komot, di girl neva die, e just dey sleep. Den dem kon begin laff am. Afta di pipol don go outside, Jesus go hold di girl for hand and di girl kon stand up. Pipo kon begin tok about wetin happen for evriwhere. As Jesus komot from there, two blind men kon follow am dey shout, David Pikin, make yu sorry for us! Wen Jesus don enta di house, di two blind men kom meet am. Den e ask dem, Una biliv sey I fit make una si? Dem ansa, Yes, Oga God, you fit. Den Jesus touch dia eyes kon sey, Make it happen to una as una faith strong reach. At once, dia eyes kon open and dem kon begin see. Jesus kon warn am sey, Make una no tell anybody wetin happen so. But dem kon go everywhere begin tok about wetin Jesus do for dem. As dem komot, some pipol bring one man wey get demon and e no fit tok, kom meet Jesus. Wen Jesus don drive di demon komot, Di man kon bigin tok. Di pipol wey gada for di place sopraiz well-well and dem kon sey, Nobody don si dis kain tin for Israel before. But di Pharisee pipol sey na devil pawa Jesus dey yuz take drive demon komot from pipol body. Jesus waka go all di town and village dey preach di good news about God Kingdom for dia synagogue and dey heal difrent disease and pipol wey no well. Wen e si how pipol plenti rich, e kon sorry for dem, bikos nobody dey to help dem, and dem kon dey waka anyhow, like sheep wey no get who dey look dem. Den e tell im disciples, Wetin pipol go harvest plenti well-well, but di pipol wey go do di work no plenti rich. So make una pray make di Oga God wey get di farm send pipol wey go work for im farm kom.